ס'איז יעצט פאר פורים, און פורים איז אויסצומעקן המן, וואס המן איז געווען עמלק, און וועגן דעם איז פאר פורים שבת זכור, און מען ליינט דארט תמחה זכר און עמלק מתחת השמים לא תשכח. יעצט, עמלק איז א טומאה. ווען דו נעמסט די ווארט עמלק און דו צעטיילסט עס, וואס דו האסט דארט איז עמל קיף, אין לשון קודש, א מאנקי הייסט א קיף. סאו די טעמע פון עמלק טרייט אונז אויס צו לערנען אז וואס איז א מענטש? א עמל קיף. א מאנקי וואס מוטשעט זיך. אונז מענטשן ארבעטן, סאו אונז מוטשען זיך. סאו בעיסיקלי וואס עמלק טרייט אויסצולערנען די וועלט אז ס'איז דא א מאנקי, ס'איז דא א טשימפענזי, א גארילע, א בעמבון, און ווייס וכדומה, פול מיט א האול באנטש אוו דיפרענט טייפס אוו מאנקיס. און אונז מענטשן זענען סך הכל אן אינטעלידזשענט מאנקי, און וועגן אונז זעמען אינטעלידזשענט, אונז ווילן אונז האבן א בעסערע לעבן, וועגן דעם ארבעטן אונז, סאו אונז זעמען עמלקיף, אונז זעמען א ארבעטס מאנקי. סאו אויסער פון דעם האבן אונז נישט קיין שום חשיבות, אונז זעמען גארנישט ווערד, ווייל א מאנקי האט נישט קיין שום חשיבות, וואסערע חשיבות האט א מאנקי, אז מארגן שטארבן טויזענט מאנקיס, זענען טויזענט מאנקיס געשטארבן, הו קעירס? ס'איז נישט דא קיין שום חשיבות ביי זיי. סאו עמלק טרייט אויסצולערנען דעם מענטש אז אונז זעמען גארנישט ווערט, א מענטש האט נישט קיין שום חשיבות, אונז זעמען סך הכל א מאר אינטעלידזשענט מאנקי, ס'דא א מאנקי אונז זעמען מער אינטעלידזשענט, און דורך דעם שלעפן זיי אראפ די מענטשן, און וועגן דעם אז א מענטש האט נישט קיין שום חשיבות, קענסטו הארגענען וועם דו ווילסט, ווייל ער האט נישט קיין חשיבות קענסטו אים הארגענען. מה שאין כן להבדיל בין אלף הבדלות. אונז אידן הייסן ישראל, ווען דו נעמסט די ווארט ישראל און דו צוטיילסט עס, איז ישר כח, אונז גייען, ווייל אונז גייען גלייך צום אייבערשטן. און נישט נאר דאס, ווייל די תניא עטליכע מאל איז מסביר אז וואס איז פשט אז אונז זעמען א חלק אלוקי ממעל, אונז זעמען נאך סאך מער ווי די גוים, אונז זעמען ממש א חלק אלוקי ממעל, סאו וואס אונז אידן טוען איז אונז ברענגען ארויף מענטשן, אונז עלעוועיטן מענטשן, אונז לערנען אויס פאר מענטשן אז א מענטש האט חשיבות, דו לעבסט נישט אבי אין די וועלט אריין, ביסט נישט געבוירן סתם אומזיסט, א מענטש האט חשיבות, ס'דא א סיבה פארוואס דו לעבסט, יו העוו א פורפעס אין לייף. איז אזוי טרייט מען ארויפצוברענגען יעדעם איינעם, מאכן יעדעם גוט פילן. און אונז לערנען אויס די גוים אויכעט אז א גוי זאל וויסן אז ער איז א חשוב'ע זאך ווייל די אייבערשטער האט אים געמאכט חשוב און עס איז דא א סיבה פארוואס ער לעבט, איז אפשר איז ער נישט אזוי ווי די איד אבער עס איז נאכאלץ דא א סיבה וואס ער לעבט, סאו אונז טרייען ארויפצוברענגן יעדעם איינעם איז פונקט פארקערט ווי עמלק, אונז נישט דאס ווען דאס קוקן אויף די ווארט עמלק די לעצטע אות איז א קיף, א קיף איז די נידריגסטע אות ס'גייט אויף אראפ, אין ישראל די לעצטע אות איז ל', און ל' גייט אויף ארויף, ווייל עמלק טרייט יעדעם אראפצושלעפן, אבער ישראל טרייט יעדעם ארויפצוברענגען. סאו וואס אונז טרייען אונז עוקר צו זיין איז די טומאה פון עמלק, און אויף דעם שטייט תמחה זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח. שטייט נישט תמחה זכר, עס שטייט נישט תמחה עמלק, שטייט תמחה זכר עמלק, און נאכדעם לא תשכח, כ'פארשטיי נישט, אויב מ'מעקט אויס א זאך און איך פארגעס נישט, וויאזוי מעק איך אים אויס? ווייל די תורה קומט נישט דא צו זאגן דווקא אז מען דארף אויס'הרג'ענען עמלק, דאס איז א עקסטערע זאך. מען דארף אויסרייסן די טומאה פון עמלק. און די טומאה פון עמלק איז דא א גאנצע צייט וויזלאנג אונז זעמען אין גלות. וויזלאנג ס'איז נישט תיקון השלם איז דא די טומאה פון עמלק וואס טרייט עוקר צו זיין א מענטש פון זיין א מענטש. און זיי טרייען צו גיין אקעגן וואס די תורה וויל אויסלערנען, וואס די תורה לערנט אויס ארויפצוברענגען א מענטש, און זיי טרייען אראצוקלאפן דעם מענטש, איז די זכר עמלק, די געדענקעניש וואס עמלק האט אריינגעברענגט אין די וועלט צו צעשטערן אלעס, דאס דארף מען צעברעכן, דאס דארף מען עוקר זיין, און אזוי ווי עמלק אין די מדבר, מיר זענען געגאנגען אקעגן די אידן, ס'האט נישט געמאכט קיין שום סענס אז דו זעסט אז דער באשעפער נעמט זיך אן פאר די אידן, מען זעט אפענע ניסים, איז פארוואס גייסטו דיך איינשטעלן און גיין מלחמה האלטן מיט די אידן? וואס האסטו געמיינט אז דער באשעפער האט גענומען די מצרים, וואס מצרים איז געווען די עמפייער אין יענע צייטן, און זיי צעשאסן, גייט דער באשעפער האט א פראבלעם מיט די קליינע פאלק ווי עמלק? אבער דאס איז די טעם פון עמלק, צו צעברעכן, צו צעשיסן, ווי מען קען זעהן, היטלער ימח שמו איז געווען א עמלק, מיינט נישט אז ער איז געווען א אייניקל פון עמלק, מיינט נישט אז די נאציס קומען פון עמלק, זיי האבן געהאט די זכר פון עמלק, די טומאה פון עמלק האבן זיי געהאט, ווי קען מען עס זעהן? ווען עס איז געווען סוף מלחמה און זיי האבן געזעהן ווי זיי פארלירן, זענען זיי געגאנגען און אפגעמאכט לאמיר יעצט טרייען צו הרג'נען ווי מער אידן, רוב אידן וואס זענען געהארג'ט געווארן איז געווען די לעצטע יאר ווען זיי האבן געזען זיי פארלירן, לאמיר טרייען צו הרג'נען ווי מער אידן און נאכדעם וועט מען זיך זארגן ווי אזוי אונז גייען זיך ראטעווען, איך פארשטיי נישט עס מאכט דאך נישט קיין סענס, די נאציס וואלטן געדארפט אפלאזן די אידן דעמאלטס און נוצן יעדע ריסאורס וואס זיי האבן צו טרייען זיך צו דעפענדן, אפשר אזוי קענען זיי זיך האלטן פאר א שטארקע לאנד. זענען זיי געגאנגען, ניין, לאמיר נישט קוקן אויף אונז אליין, לאמיר גיין די עיקר הרג'ענען ווי מער אידן. דאס איז די טעם פון עמלק. די זעלבע זאך היינט חאמאס, ימח שמם וזכרם. זאלן זיך אליינס באגראבן לעבעדיגערהייט, אבי מען קען הרג'ענען נאך א איד. און אפילו די לינקע, מען קען עס זען מיט די ליבעראלס, זאלן מאכן סעלף דיסטראקטיוו פאליסיס. ווייל וואס פארקויפן זיי? זיי זאגן די זעלבע זאך. א מענטש איז סך הכל אן אינטעלידזשענט מאנקי. זיי טענה'ן אז אונז שטאמען פון מאנקיס. סאו אז אונז שטאמען פון מאנקיס וואסערע חשיבות האבן אונז? און וואס טוען זיי וועגן דעם? מאכן זיי סעלף דיסטראקטיוו פאליסיס. פאליסיס וואס איז שוין געמאכט געווארן כמעט אין די גאנצע וועלט און איבעראל האט עס געוויזן אז ס'פעלט. און זיי וועלן ווייטער קומען און שרייען מכות. פארוואס? ווייל זייער גאנצע מהות אלע וואס זיי זענען איז צו צושטערן, צו צעשיסן און צוברעכן יעדע זאך. אלעס עוקר צו זיין וואס די תורה קומט אונז דא צו לערנען, וואס די תורה האט אונז געלערנט און פרובירט צו פארשפרייטן די גאנצע וועלט אז ס'איז דא א באשעפער און באשעפער האט געגעבן חשיבות פאר יעדע מענטש אויפן וועלט און זיי ווילן עס אינגאנצן צוברעכן. איז דאס איז די טעמע פון עמלק און דאס איז די ימי פורים. אז אונז זאלן גיין ארויסרייסן די זאך, און ארויסרייסן די זאך צו זאגן פאר א מענטש אז דו ביסט גארנישט ווערט, און יעדער איינער זאל וויסן אז דו לעבסט פאר א סיבה, און דו האסט חשיבות, ווייל דער באשעפער האט דיך געמאכט חשוב, דו ביסט זייער טייער, דו ביסט זייער ספעשל, און אזוי זאלן אונז לעבן, און אז די גוים וועלן אונז זען לעבן אזוי, זאלן זיי זיך אפלערנען פון אונז, און זאלן אויך אזוי לעבן, און אזוי איז די אייבערשטער'ס נאמען ווערן פארשפרייט אויף די גאנצע וועלט. סאו יעצט אז עס איז מי פירם און מען דארף עוקר זיין די עמלק, לאמיר עוקר זיין די עמלק און לאמיר אריינברענגען די ישראל, די ישר קייל, אז יעדער איינער זאל איינזען אז ער איז א יש און ער לעבט פאר א סיבה, און יעדער זאל זען אז ער איז זייער חשוב, און מען זאל מחזק זיין אנדערע און שטארקן אנדערע, און אזוי וועט מען אויסרייסן עמלק פון די וועלט. האטס א פרייליכן תמיד.